Y dyddiau yma pan mae gymaint o sôn am ddiheintio, bob man 'den ni'n mynd i siop i bobl, mae pobl a cyfarpar i ddiheintio i dwylo, ac yn mynd â'm meddwl i'n ôl i ers dalwm pan oedd bobl yn plannu y planhigyn hen ŵr tu allan i'r closet neu'r toilet neu'r tŷ bach oedd yn yr ardd am senedd sgwrs a dim cyfleusterau i molchi ar ôl bod yn gwneud y gwaith pwysig. Felly, oedd y llwyn hen ŵr tu allan yn ddelfrydol, a mae arogl mor ddymunol arno fo, a mae rhywun yn dueddol o fi gyffwrdd o yn ddiarwybod, a rhwpio'ch dwylo arno fo, a mae arogl hyfryd yno fo. Ac diolch byth, wrth wneud hynny, oedden nhw'n diheintio'u dwylo. Pob tro dwi'n basio fo. Dwi'n mynd yn ôl i gartre fy nhad yn Llangadfan, y Pantredynog, Moel, ac oedd gen fy nain ddau lwyn o hen ŵr wrth ar ôl chi mynd fyny steps i'r lôn yr ardd. A bob tro dwi'n haroglio, dwi'n ôl yma. Ar ôl dod fewn dros y gaea, yn dod allan ac yn chwilio am ddalan poethion a pethau, achos mae 'na, maen nhw'n deud bod 'na yy haearn mewn ddalan poethion, a mae debyg bod y gwartheg wedi bod i mewn drwy'r misoedd y gaea, a'u corff nhw'n galw am y haearn ac yn mynd yn syth i fwyta'r ddalan poethion o gwmpas, ac wrth wneud hynny'n dacluso'r buarth wrth gwrs de. So mae'n job digon blinedig ydi torri ddalan poethion. Dwi'n cofio fy nain yn defnyddio dalan poethion, yn enwedig rhai bach i ifanc, i wneud te dalan poethion, achos mae'n debyg mae hithau'n cael haearn hefyd yn doedd y pobl yfed te dalan poethion. Dwi'n cofio hi yn casglu dalan poethion bach newydd ffres, rhai bach byr. A reit, dw, dwi'm yn cofio pwy, p- pwy ychwanegiadau eraill oedd i roi, ond dwi'n cofio bod Dalan Poethion oedd y prif gynhwysyn. Oedd y pobl yn tyfu'r wermod lwyd a'r wermod wen, ac yn, a dwi'n cofio fo yn, yn, yn, yn dwnsyn yn hongian o dan y llofft, sychu wedyn, pan oedd rhywun a'i stumog yn ddrwg, hogler i wynt, neu beth diffyg traed, oedd yr ymcel yfed y wermod lwyd ac oedd o yn chwerw ofnadwy. Falle mae rhywun yn defnyddio rhyw, rhyw dro ofnadwy am ymuno fel rhoi bistil ar ben wermod lwyd. Y drwg ar ben y drwg ydy, chymod, y bistil, y bail, felly. Ac yn egluro, i egluro sefyllfa ddrwg. Ie, fel rhoi bistil ar ben wermod lwyd. Wedyn ma'r wermod wen ma' nw'n ddefnyddio fel ma' nw'n rhoi dail y wermod wen ar frachdan ac os dwi'n cofio'n iawn mae o'n yy help i ga'l gwared â cur pen. Y wermod wen dwi'n meddwl os dwi'n cofio'n iawn. Oedd y gwartheg yn rhan bwysig iawn o fywyd pawb yn y ffarmio achos oedd pawb yn hunangynhaliol a gwartheg fewn wrth gwrs oedd rhywun yn godro'r gwartheg ac yn gwahanu'r llaeth efo'r separator, rhoi hufen yn mynd fewn i un peth a'r llaeth sgim yn mynd i'r llall a dwi'n cofio rhoi llwy fawr o dan yr hufen, llywcio. Beth bynnag oedd, oedd rhywun yn cadw'r hufen i suro mewn potyn pridd mawr a rhoi rhyw droedd o fo bob dydd ac ychwanegu hufen ffres i wneud menyn. A unwaith y wythnos oedd rhywun yn corddi A troi'r fudde, troi'r fudde ar y menyn, a rwy'n yn trin y menyn. Ond weithiau, oedd yna rhyw flas rhyfedd ar y menyn, fel arfer, oedd o'n peth mwyaf blasus a hyfryd. Ond weithiau, oedd yna rhyw flas anarferol, braidd yn annymunol ar y menyn, ac oedden nhw'n dweud, achos bod y gwartheg yn pori cae yn llawn o flodau menyn, y flodau melyn sydd mewn cae, A dyna be oedd yn rhoid y blas ar y menyn felly. Erioed dwi, dwi'n hoffi cerdded mynyddoedd fy hun. A ar ben, yn Llanbryn Mair, mae yna um, olion cyn hanes. Ac ar ben newydd ynyddog, sef y mynydd mwyaf sydd yng nghanol plwy Llanbryn Mair, mae yna dri cylch o olion cyn hanes. Ac fel mae dynoliaeth jyst yn myfyrio a meddwl be tybed oedden nhw, mae 'na lawer iawn o chwedl, chwedle ynglyn â'r tri cylch 'ma. Mae rhai yn deud mai olion paganaidd, rhyw fan i addoli yden nhw. neu lle i gladdu bobl, a mae bobl, rhai bobl, mae 'na bobl wedi darganfod cistfaen fewn yng nghanol rhai o'r cylchoedd 'ma, ac wedi dod o hyd i esgyrn a llwch yn rhai o'nyn nhw, ac eto mae'n dal yn ddirgelwch be yn union ydi pwrpas nhw. Mae 'na dri, fel o'n i'n sôn, ar ben newydd fynyddog, yr un lleia ohonyn nhw Mae pobl lleol wedi bod yn galw i Yr Allor, a honno 'di'r lli, a honno sydd yn y lle mwya' amlwg, yn y codiad tir, chydig o godiad tir ar ben y mynydd. A wedyn mae 'na un arall o'r enw Caerau. Ond yr un mwya' enwog o'n i'n clywed amdano fo pan o'n i'n yr ysgol oedd Lled Croen yr Ych. Pam Lled Croen yr Ych, meddech chi? Wel, yn ôl yr hen chwedl, oedd 'ne Ddau fustach, dau fustach bannog yn pori ar ben y wefenyddoc, ac oedden nhw'n ffrindie ofnadwy. Oedd y ddau yn mynd ac yn pori efo'i gilydd yn bob man ac yn gorwedd efo'i gilydd yn y nos. Ond rhyw ddwrnod, gathe un o nhw orfod symud i ben Moel Iddew. A Moel Iddew 'di'r mynydd sydd rhwng Cemes a Llanbrynmair. A Gob a dd- oedd yr yr un oedd ar ben y wirfynyddog yn gallu gweld top Moel Iddew, ac oedd y ddau'n brefu ar ei gilydd dydd a nos am ddyddie, ac wedi torri calon, ac wrth dorri calon fe oedd y ddau farw, un ar ben y wirfynyddog, a'r llall ar ben Moel Iddew. Ar un ar ben newydd fynyddog mi gath i flingo o tynnu groen o ffwr a ddaru nhw ledaenu groen o ar ben y mynydd a rhoi carreg ar ar gorneli'r croen. A mae'n debyg mai dyna pam fo nhw'n galw'r cylch mwya ac oedd mae o'n un mawr yn led croen yr ych a mae rhaid bod o'n ychen fawr iawn hefyd. Ac dwi'n cofio clywed am rywun oedd yy ryw wraig oedd 'i wael ofnadwy a bob, erbyn bob nos oedd 'i llenwi fyny efo dŵr, oedd coesau 'di chwyddo, a doctor yn dod i gweld 'i ynde ac yn deud ac deud wrth y teulu ar ôl bod yn llon', dwi'n ofn i'r gwaetha', pidiwch â dychryn os fydd hi ddim yma fory. Ond oedd y bobl yma yn gneud trwyth allan o'r yy bysedd y cŵn. Ac y y mynd i roi dos iddi ar ôl i doctor fynd. Wedyn oedd dŵr i gyd wedi mynd ac oedd doctor methu deall. A mae rhyfedd heddiw, maen nhw'n dal i ddefnyddio, maen nhw yn defnyddio fo, ond ydan nhw heddiw, digoxin allan o bysedd y cŵn. Bach carwn a hon nawr y glan yma Mae lan yn ddigon syml daeth yr eden